Marerũ nĩ mũmera o ta ĩrĩa ĩngĩ ya kĩmerera. Marerũ nĩ mĩmera ĩrĩ ĩnyitaine. Ũmwe wĩtagwo lichen na algae. Lichen nĩ fungi kana makunũ, naguo algae nĩ ũgunyu. Mareru nĩ manyitaga mũtĩ marũmĩtie. Nĩ tũrona haha manyitĩte kĩenyũ kĩa rũkũ. Ona mareru monũrwo no maratiga kĩonereria kĩa ũrĩa manyitaga mũtĩ. Ngakinya merĩ, ngĩthiĩ gũcaria mareru kũrĩa makũragĩra mĩtĩ-inĩ. Tũkwanjĩrĩria kũrora ũrĩa mareru makũraga. Mbura yoira, nĩ ĩtigaga mĩnyũrũra harĩa maĩ magerera. Kĩguũ kĩa maĩ ma mbura no manange mũtĩ na kũũbuthia.

Nĩ tũrore handũ hena ũbuthu. Mareru. Nĩ tũkuhĩrĩrie tuone. Mareru maya nĩ hĩndĩ maranjia kwĩyũmba. Manjagia me makunũ, no macoka magĩa na ũgunyu magatuĩka mareru. Wĩra wa mareru nĩ kũgiria ũgunyu. ũikare mĩtĩinĩ. Mareru haha maragiria mũtĩ ũyũ ndũkabuthe na ndũgathũgũnwo nĩ mũthũa. Mareru maya no megũthiĩ o na mbere na gũkũra.

Mũcege ũyũ ũrakũra haha nĩguo ũgitĩre mũtĩ ũyũ kwenjwo nĩ ũrũrũ wa acid. Ria nĩ rĩrutaga acid tĩri-inĩ. Hena ihoro inene nĩ ũndũ wa maĩ ma mbura, bacteria na ũrũrũ wa acid. Mareru onamo no marĩũka haha.

Nĩ ngatho mũno mũthuri. Marerũ no magitagĩra ona mĩtĩ ĩrĩa mĩgima na ĩrĩa ĩrakũra. Mũtĩ wa mũkũrwe. Ũyũ tũrona wĩna ũgitĩri mũiganu wa mareru. Mareru no mabataraga ona riũa ota mĩmera ĩrĩa ĩngĩ. Mũtĩ ta ũyũ wa matunda metagwo the white sapote. No ũbuthe, tondũ nĩwũmithĩtio kuuma thĩ, na ũkooma kuuma thĩ nginya kũũrĩa igũrũ, no wĩ na ũgitĩri o naguo wa mareru. Athuthuria maratwĩra atĩ mareru... Nĩ mahũthagĩrwo ũrigiti-inĩ kũrigita ironda, mĩrimũ ya ngothi, mĩrimũ ya mahũri, mĩrimũ ya kwaga gũthĩa irio iria ciĩ nda, mĩrimũ ya ũciari harĩ atumia, ironda cia nda. nĩcio twĩtaga na gĩthũngũ ulcers kũharwo mareru nĩ magitagĩra marĩa matũrigicĩirie mareru nĩ makoragwo me irio cia nyamũ cia gĩthaka mareru nĩ mahũthagĩrwo nĩ nyoni hĩndĩ ĩrĩa ciraka itara ciacio mareru nĩ makoragwo me kĩonereria kĩega kĩa ũtheru wa rĩera.

Marĩru nĩ magitagĩra mahiga na thingo cia nyũmba iria tũikaraga. Thingo cia nyũmba nĩ cithũkagio nĩ maĩ marĩa manyũrũrũkaga. Koguo mareru nĩ mokaga makageria kũgitĩra thingo ici kwanangwo nĩ maĩ ma kĩguũ. Mareru marĩa metagwo moss na gĩthũngũ nĩ marutaga mbegũ o ta mĩmera ĩrĩa ĩngĩ. Na mbegũ ici ciahurutwo... nĩ rũhuho, kana ciakuo nĩ nyoni, mareu maya magathiĩ o na mbere na gũkũra na gũtherema. Mbegũ cia mareu maya nĩ cionekaga o na maitho. Mareu nĩ mateithagia mĩberethi ya maĩ gũtuma. mũno harĩa maĩ maraitĩkĩra. Haha tũrona mũmera wĩtagwo mũrũnga anake ũgĩkũrĩra handũ haraitĩka maĩ. Mbuuna nĩcio twĩtaga motes nĩcithũkagia thingo tondũ no mũthemba wa mareru na nĩciongaga maĩ marĩa me thingo-inĩ. Kwoguo cikomagaria hau, na ũkona thingo ĩyo ĩkĩũnũka, mũtĩ kũbutha. Mũthũa nĩ wenjaga mahoro, mĩtĩ ĩrĩa ĩtemetwo na ĩgatuĩka ngũ. Na mũno rũkũ rũrĩa rũigĩtwo handũ rũroirĩrwo na rũkonana na riũa rĩa ĩmwe kwa ĩmwe. Kwĩ nyamũ ta ndinoho ĩno tũrona ĩkenagĩra mahoro macio na ĩgathondeka mũciĩ hau. Maũndũ marĩa matũrigicĩirie nĩ ma bata mũno na andũ othe nĩ mekwenda merwo tũmagitĩre tondũ twaga gwĩka ũguo, ithuothe tũgũkorwo twĩ handũ hairũ thĩ njega nĩ kĩheo kĩega gwĩ ciana citũ na ciana iria cigacoka ciũke thutha ũcio marĩa matũrigicĩirie me mega noguo na mũtũrĩre witũ ũgũkorwo wĩ mwega